Is-soċjolingwistika tħares lejn il-lingwa kif użata f'oqsma differenti tas-soċjetà, skont is-sess, l-età u r-reġjuni ġeografiċi differenti. Hemm ħafna varjanti x'nikkunsidraw f'dan il-qasam ta' studju. U għalhekk morna f'Ras il-Għajn u kellimna lill-Professur Albert Borg.
Is-soċjolingwistika hija dik il-fergħa tal-istudju tal-lingwa li tħares lejn ir-relazzjoni bejn il-lingwa u s-soċjetà. Il-lingwa mhijiex monolitika, jiġifieri hemm ħafna varjazzjonijiet u s-soċjolingwistika speċifikament tistudja x'hemm sistematiku f'dawn il-varjazzjonijiet. Per eżempju, kif jitkellmu min hu anzjan mhux bħal kif jitkellmu ż-żgħażagħ jew kif jitkellmu t-tfal bejniethom. Allura għandek sitwazzjonijiet interessanti. Per eżempju, il-kbar kif ikellmu liż-żgħar, X'adattament jagħmlu fid-diskors tagħhom huma u jindirizzaw it-tfal? It-tfal għall-bidu mhumiex kapaċi jiddistingwu modi differenti ta' kif ikellmu sezzjonijiet differenti tas-soċjetà, imma ftit ftit, bħala parti mill-kompetenza tagħhom fil-dak li jitgħallmu, ġifieri jinkulturaw ruħhom fis-soċjetà tagħhom, hija parti minn dak li jridu jitgħallmu. kif jużaw il-lingwa skont ma' min qegħdin jitkellmu. Is-soċjolingwistika tistudja, kif għadt, ir-relazzjoni bejn il-lingwa u s-soċjetà, però hemm diversi aspetti soċjali, per eżempju, għandna l-fattur ġeografiku, Kważi kulħadd jaf illi lingwa tvarja skont il-post fejn inti titkellimha, ngħidulhom id-djaletti. L-iktar għall-Maltin u l-Għawdxin l-iktar ħaġa forsi li niftakru d-differenza bejn kif jitkellmu l-Maltin mill-Għawdxin. Però anki l-Maltin, jiġifieri jekk tieħu rħula differenti, jekk tieħu d-differenza bejn l-irħula u l-bliet, anki fil-Malti ta' Malta insibu differenzi. Biżżejjed insemmilek, pereżempju, illi għall-argument Birkirkara, il-plural ta' kutra mhuwiex kutri imma kwieter. Marsaxlokk, il-kelma għal delfin hija iljun il-baħar. U hawn dawn il-varjazzjonijiet kollha illi aħna insomma nippruvaw nistudjaw. Qasam ieħor huwa d-differenzi bejn l-irġiel u n-nisa. Mhux l-irġiel u n-nisa kollha jitkellmu bl-istess mod, hemm mod karatteristiku femminili tad-diskors u hemm mod iktar karatteristiku maskili. U allura tistudja anki l-kondizzjonijiet meta iseħħ wieħed jew l-ieħor. Imbagħad hemm ukoll il-modifiki meta aħna kif kif kif nimmodifikaw il-lingwa Meta nitkellmu maż-żgħar speċjalment. Is-soċjolingwistika apparti l-interess intrinsiku tagħha, tista' wkoll tgħallimna lezzjonijiet prezzjużi. Per eżempju, jekk jiena għalliem irrid nagħmel programm edukattiv għal żgħażagħ ta' ċertu età, jaqbilli nkun naf preċiż Tipikament kif jitkellmu dawn iż-żgħażagħ, pereżempju, altru qed nikteb ktieb pedagoġiku għal nies, għal żgħażagħ ta' jien naf tnax-il sena u altru għal tfal ta' sitt snin, hemm varjazzjonijiet sistematiċi. Is-sabiħ tas-soċjolingwistika hu illi meta inti tqis dawn il-fatturi kollha differenti, li wara kollox jagħmlu s-soċjetà umana daqshekk interessanti fil-moltipliċità tagħha, allura jekk inti tkun konxju ta' dawn il-fatturi kollha, tista' tapprezza aħjar lill-ieħor u tifhmu wkoll. Pereżempju, jekk bniedem Minn ċkunitu daqqa juża l-Malti u daqqa juża Ingliż u mhux qed jagħmilha bl-ebda ħsieb ta' superjorità, jekk inti tifhimha dil-ħaġa tevita li tikkundannah li qed ikun kiesaħ.